Salam hormatly ildeşler. Bu wideoda men size redaktor kod barada gürrüň bererin. Ýagny redaktor kod näme we haýsy redaktor kod ulanarys? Haýsy redaktor kody näme üçin ulanmaly? Bize näme peýdalaryň bardygyny gürrüň bererin. Häzir bolsa men size redaktor kod näme diýen soraga jogap bereýin. Redaktor kod näme? Ýagny redaktor kod bu web dewelopperleriň esasy instrumenti bolup durýar. Ýagny redaktor kod edil bloknot ýaly kod ýazyp bolýar redaktor kodda. Ýöne bloknotdan tapawutlygy redaktor kodda işiňizi aňsatlaşdyrjak we çaltlaşdyrjak goşmaça instrumentleriniň we plaginleriniň bolmagydyr. Ýagny siz kody bloknotda-da ýazyp bilýäňiz, Zametkada, Notesda-da ýazyp bilýäňiz, Microsoft Office-da-da ýazyp bilýäňiz ýa-da redaktor kodlaryna ýazyp bilýäňiz. Ýöne esasy zat siz ýazýan zatlaryňyzy brauzerlerde görüp bilmegiňizdir. Ikinji bilmeli zadymyz, redaktor kod biziň haýsy meselelerimizi çözmeli. Ýagny, biz näme üçin redaktor kod ulanmaly? Bloknot dälem redaktor kod ulanmaly. Sebäbi redaktor kod bize kody çalt ýazmaga, Bu diýmek, siziň fiziki şekilde çalt ýazmagyňyz däl-de, redaktoryň kombinasiýasy ýa-da koduň belli bir bölegini siziň ýeriňize ýazyp bermegi üçin ýa-da size dogry we çalt ýazmak üçin gönükdirme bermegidir. Ikinji çözýän meselesi netijäni brauzerde görüp bilmek, hatda göni ýaýlym şeklinde, live şeklinde görüp bilmegiňiz. Üçünjisi, gaýtalanýan işlerimizi çaltlaşdyrmak. Şol bir gaýtalanýan kodlary, kombinasiýalary ýeňilleşdirip bermegi. Dördünji bolsa edýän işleriňizden lezzet almak. Sebäbi web deweloperyň esasan hem frontend deweloperyň etýän işi HTML-de şol bir kodlary gaýtalap ýazýar, ýagny köp wagtyny sarp etýär. Bu işde bolsa esasy zat lezzet alyp

Sebäbi, kod redaktorlarynyň diňe özi o diýen amat bolmasa-da, plaginler gurlan ýagdaýynda hemme zady diýen ýalak edip bilýärler. Näme üçin Visual Studio Code? Näme üçin biz sapagymyzda Visual Studio Code ullanýarys? Sebäbi, bu Microsoft-yň çykaran mugt we çalt işleýän redaktor kod. Ýagny täze başlaýanlar üçin gabat gelýän, sebäbi köp funksiýany Eýýäm bu redaktor kodyň içinde ýörite plaginler we goşmaça ekstension, ýagny raşşireniýa, gursaňyz, çäksiz mümkinçilikler açylýar. Redaktor kodyny gurmak Redaktor kodyny Redaktor kodyny şu web sahypasyndan kod nokat visualstudio nokat komdan girip download edip bilersiňiz download Windows üçin Windows, Mac üçin Mac diýip ýazgyly durandyr. Download düwmesine basaňyzda, nirä download etmelidigini görkezeňizden soň, adaty programmalar ýaly ýükläp bilersiňiz. Geliň indi bolsa biz siz bilen Visual Studio Code göreli. Nämeler bar? Ilki bilen Visual Studio Code-yň menularyny görers. Menularyndan soň bolsa Settings'e, ýagny sazlamalaryna göreris. Menularyna görýän bolsaňyz, birinji menuda Explorer, ýagny prowodnik, bärik biz öz papkalarymyzy ýa-da GitHub'daky repozitoriýalarymyzy ýükläp bilýäris, şolaryň üstünde işlemek üçin. Geliň häzir biz ýörite men desktopdaky papkamy project diýen papkamy ýükleýin project papkamy sine ýüklenýär şuň üstünde işläp bileris geliň faýl döredeliň adyna da index html diýip ýazaly explorerdan başga ikinji e, görýän ikonkaňyz e, search düwmesi gözleg düwmesi gözleg düwmesinde siz Uzyn kodlaryň arasyndan size degişli kody ýa-da klasy gözläp bilersiňiz. Üçünji ikonka bolsa biziň e, bärde geljekde öwreneris GitHub-yň üstünde işlemek, ýagny edýän işleriňizi GitHub-a ýüklemek we GitHub-dan almak e, we GitHub-a her bir edýän işiňizi e, seýw edip durmak üçin ulanylýar. Dördünji bolsa Rasşirenýenler, ýaňky aýdyşymyz ýaly ekstenşns, biziň işlerimizi çaltlaşdyrjak zatlary gurnamagymyz üçin ekstenşn gerek bolýar. Mundan başga-da, görýän bolsaňyz, mende bärde öz GitHub akkauntym goşulgy, ony siz goşup bilersiňiz. Ondan soňam sazlamalar. Sazlamalarda bolsa esasy Visual Studio-nyň koduň sazlamalary, plaginleriň sazlamalary bolýar. Görýän, görýän bolsaňyz, buram Visual Studio-nyň temasyny üýtgetip bolýar, ýagny reňklerini isleýşiňiz ýalak ýagty edip bilersiňiz. Mysal üçin, köpüsi bu ýerde gara. Mysal üçin aýdaly, goşun gök reňkde goýalýar-da. Hany bu diňe bir zat däl. Özi däl, ýagny kodlaryňyzam reňki üýtgeýär şunuň bilen birlikde. Görýän bolsaňyz, Men esasy gara temada ýazmagy gowy görýän sebäbi gijelerine ýa-da ýagtylygyň pes wagty gara reňkde ýazanyňyzda gözüňizi agyrtmaz. Ýagny esasan hem äýnek dakynýanlaryňyz bar bolsa gara temany maslahat berýän. Mundan başga-da, pluginleri gurnamany öwreneliň. Birinji bilen emmet plugin we emmet plugin näme? Siziň gaýtalanýan kodlaryňyzy, ýaňky kombinasiýalary siziň ýeriňize ýazyp bermegi. Mysal üçin, bize mysal üçin saýt ýazyp döretmek üçin ilki şular ýalak kombinasiýa gerek. Muny hem Visual Studio-nyň özüne bag, emmet plugine Muny ýerine ýetirmek üçin ýüzlenme belgisi bilen ondan soň taba bassaňyz, şular ýaly kombinasiýa, taýyn kombinasiýa döredip berýär. Muny biz özümiz hem ýazyp bileris e, manual, ýöne işimizi aňsatlaşdyrmak üçin şu kombinasiýalary ulanýarys. Emmet, mysal üçin, diňe bu däl, mysal üçin aýdaly bir sektor döretjek bolýar. Mysal üçin section diýip ýazýas we taba basýas. Şular ýaly ikinji zadyny goýup biler. Muny biz özümizem ýazyp bileris. Ýöne çalt ýasam, ýazmak üçin muny şu görnüşde, mysal üçin, şular ýaly size gönük gönükdirmeler hem görkezýär. Mysal üçin, sekt diýip ýazanyňyzdan soň, Göni özi section nämeleriň bu ýazylyp bilnäýjegini görkezýär. Siz arasyndan saýlap enter bassaňyz şo goýýar siziň ýeriňize. Ondan soň mysal üçin aýdaýly. Mysal üçin aýdaýly men row diýip klas döret. Oň içinden hem sektor döret. Sektoryň içinde-de sözbaşy bolsun, sözbaşyňam ady, mysal üçin, näme diýeli, Taýtyl diýeli, Taýtyl bolsun diýip, üstüne Enter bassam, göni şuny meniň ýerime ýeke-ýeke owadanlap ýazyp berýär. Bulam Emmet-iň edýän işi. Mundan başga, Emmet-den başga biz AutoSave bar, muny häzir Sih sazlamalardan göreýle. Sizde iňlisçe bolup biler, isleseňiz rusça we iňlisçe pluginler gurup bilersiňiz. Täze möhüm zatlaryň biri autosave. Autosave bu siziň ýeriňize hmm, misal üçin save näil edilýär? Save işläp bolanyňyzdan soň Ctrl bilen S ýa-da MacBookda işleýän bolsaňyz Command S-e bassaňyz siziň ýeriň save etýär, ýagny ýadynda saklaýar. Awtosave. Bärde biz sahypany üýtgediňde ýa-da fokusyňy üýtgediňde save et diýip bilýäris, ýagny ýadyňda sakla diýip bilýäris. Mysal üçin aýdaly, biz şu taýda täze bir klas döretdik diýeli. Mysal üçin klasyň ady näme bolsun? Konteýner bolsun. Konteýner döretdik. Biz save edemizok, ýöne şu nokatça görýän bolsaňyz, save edilmedik bolýar. Şu ýok bolsa save edilen bolýar. Mysal üçin başga bir sahypa gitdik, hem save edildi. Sebäbi nokot ýok. Görýän bolsaňyz. Şonuň üçin bärde ýazýan kodlaryňyzyň ululyk kiçiligini sazlap bolýar. Mysal üçin şu wagt 16 bolsa, kiçi görünýän bolsa siz 22 diýip bilersiňiz. 22 diýip goýsak, kodlar ulaldy görýän bolsaňyz. Muny ekranyňyza görä özüňiz sazlarsyňyz nähili size amatly bolsa. Mundan başga hem fontlaryny üýtgedip bolýar, ýagny şriftlerini üýtgedip bolýar ýazýan kodlaryňyzyň. Şu şriftler özüňize haýsy amatly bolsa. Tab size bolsa indiki setire geçeniňizdäki arasyndaky boşluk. Mysal üçin aýdaýly, şu taýda iki sanak boşlukdyr. Indiki zada, mysal üçin, badyň içinde. Ştaýdaky badyň içinde şu hemme ýazylýan zatlarymyz bir iki sanak boş setir goýup öňde ýazylýar. Bu biziň wizual näme nämäň içindedini bilmegimiz üçin esas gerek zat bolup durýar. Soň şular ýalak ýeke ýeke her bir sazlamany özüňiz görüp özüňize amatly edip bilersiňiz. Men esasylaryny belläp geçeýin. Bärde näme diýýär? WordWrap ýagny Sözi bölüp indiki setire geçireýinmi uz diýä. Uzyn bolsa Hawa diýseňiz on goýsaňyz uzyn kodlary indiki setire geçirýär. Wizualny size görünmegi aňsat bolar ýaly. Ýok diýseňiz şo bir setirde geçirip gitýär soň scroll bilen özüňiz göräýmeli. Soň ortaçda-da multikursor bar. Multikursor ýagny alt. Bu näme etýär? Görkezeýin. Mysal üçin aýdaly, şu taýda container diýip klass bar. Container. Muň aşagynda gaýtalanýar diýeli. Ha bu gaýtalanýanam şol bir kody gaýtalamak üçin şu wagt eden zadym Ctrl Shift D bassaňyz şol bir zady gaýtalaýar. Mysal üçin aýdaly, hemme konteynerleriň içinde bir meňzeş zat ýazjak bolsaňyz, Alt bilen mausyň çep düwmesine bassaňyz, şular ýalak belläp çykýar. Hemmesine bir zat ýazmakçy. Mysal üçin aýdaly näme diýeli? Içine hemmesiniň içine üçünji sözbaşy döredeli. Sözbaşy. Sözbaşy diýip ýazýan hemmesine bir wagt ýazýar. Indiki bilmeli zadymyz bolsa esasy bilmeli zadymyz live server. Ine, Laýser. Laýser bir näme etýär? Bu siziň ýazýan zatlaryňyzyň göni e, brauzerde görüp bilmegiňize kömek edýär. Mysal üçin, şu taýda web dizaýnyň ýerine I am a live diýip ýazýar. Göni şu adam çykýar. Görşüňiz ýaly, her bir pluginiň özünde e, jikme-jik öz barada, plugin barada ýazylýandyr. Geliň indi bolsa göreýin, ony nädip görüp bilýäs? E, Myşkaňyza düwmesine basyp Open in default browser ýa-da Open with live server diýip açyp bilýäňiz ýa-da şu ýerden go live hem edip bilýäňiz. Şular ýaly açdy. Ýagny ýaňky ýazan zatlarymyzy görkezdi sözbaşylara. Indi bolsa all autocomplete plugin barada görelim. Ol autocomplete. Ne? Şu plugin. Ol autocomplete näme etýär? Synp atlaryny teklip berýär. Ýagny mysal üçin aýdaly, siz Html-a belli bir klaslary berdiňiz, mysal üçin staýda konteýner bir diýip ýazdyňyz, CSS-de şo ýazan klasyňyza stil bir berjek bolaňyzda, kont diýip ýazsaňyz, eýýäm size şu konteýnerleriň klaslaryny maslahat berer. Sebäbi ol awtokomplekt öz ýadynda siziň html-däki dakan atlaryňyzy, klaslara beren atlaryňyzy ýadynda saklaýar we CSS-de ýazjak bolýan koduňyzda ýatlatýar. Muny soň ýene görkezerin. Ýeke-ýeke özüňizem düşünersiňiz. Mundan başga Prettier diýip plugin bar. Prettier bu esasy, ýagny o kod ýazylýan kodlaryň owadan görünmegi üçin möhüm bolup durýar. Mysal üçin, şu wagtky ýazýan zatlarymyzyň Bular pygaly badyň içinde spisek goýana. Misal üçin will li oň içinde hem a bolsun. Misal üçin şular ýalak bölen ýagdaýymyzda A-nyň içinde-de eşmeler diýip ýazaýly. Indi mysal üçin şu görýän arça şeklindäki öňe öňe goýup gitmegi Mysal üçin bärde iki sany dört sany boşluk bärde iki boşluk bärde alty boşluk her aşak geçýän işli içine geçýän ýerinde täze bir iki sanak zat berýär size boşluk goýýar şunuň arça şeklinde üýtgetmegi bolsa ýaňky preteriň etýän işi bu sapakda biz siziň bilen kod redaktory barada gürleşdik kod redaktorlarynyň plaginleri barada gürleşdik häzirlikde şu plaginler siziň öwrenmegiňize ýeterlik geljekde ýene Başgaça plaginleri ýüklemegimiz mümkin. Nesip bolsa indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.